Insellmilkom u nilqagħkom għal programm ieħor Wiċċ Imb'Wiċċ fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu flimkien ix-xogħlijiet tagħhom. Illum se niltaqgħu ma' Lara Calleja. Lara għandha baċċellerat fl-Istudji tal-Lvant Qarib u taħdem fil-qasam tat-turiżmu. Fl-2016 hija ppubblikat ir-rumanz tagħha Lucy Min, li minnu se naqraw silta illum, u bħalissa qed taħdem fuq materjal għal stejjer qosra. Fil-ħin liberu taħdem fuq il-proġett Shooting Malta, taħlita ta' fotografija u esperjenzi spontanji f'postijiet partikolari ma' artisti jew mistednin oħra. Però ngħaddu issa għall-qari tas-silta. Dan huwa l-kapitlu Funeral. Għamilt sforz biex mort Imma posti kien hemm. Għalkemm ħassejtha stramba u xi ftit faċċola l-biċċa. Kont għadni nistmerru l-bniedem stendut fit-tebut. Kont għadni ma fhimt xejn kif u x'qed inħoss. Il-knisja kienet imballata u kien hemm ħafna nies barra għax ma laħqux post. Jien kienu qed iżommuli post xi ħbieb fuq ġewwa. U waqt li bdejt miexja għall-bankijiet ta' quddiem, ilmaħt ħafna wċuħ ta' nies familjari. Kien hemm min kien konfuż jaqbad x'jgħidli xi xi ħaġa jew isellimx. Issellem funeral xi ħaġa ftit stramba. Baxxejt rasi biex nevita l-konfużjoni. Saqajja kienu tajjara mixjin fl-arja. Kont naf fejn qiegħda imma ma kont qed nifhem xejn. U mal-ewwel kliem ta' faraġ tal-qassis, ġietni f'rasi x-xena ta' George jitqanżaħ waħdu f'kamartu u jien nibki fil-kamra l-oħra wara ġlieda taħraq. Ħarġitli demgħa għalija, mhux għalih. U ħsibt fir-riħa tiegħu, mgħannaq miegħi fis-sodda, U tqażżiżt. L-uċuh solenni ħassejthom ikantaw għanja ħelwa biex jikkunslaw lili, u mhux lill-mewta tiegħu. Kelli nemmen li qiegħed hemm stennut, bla ma jitħarrek, u jitbikken bla ebda rimors. Daħaq f'wiċċi anke f'mewtu. Ħassejt id ma' spallti, u x'ħin dort inħares, ilmaħt para għajnejn imbikkma. Kien sieħbu. Xi darba min jaf meta, ġie jikol għandna mat-tfajla. Dakinhar kienet lejla ħelwa u differenti. U ma' dik il-ħarsa ta' kompassjoni, ġismi ttriegħed u nfexxejt f'bikkja li ma riditx tieqaf. Għannaqni miskin. U għannaqtu. Għadni ma fhimtx għalfejn eżatt qed nibki. Ma ridtux imut, ma ridtux imut. Mhux issa. Le, le, mhux issa. Cher. Dawn in-nies kollha x'inhuma qed jagħmlu hawn? Ma kienx posthom hawn. Ma kienux jafuh. Ma jafuh xejn, xejn, xejn, jien biss nafu. Jien biss ħaqqni nibki. Ma niftakarx ħafna. Iċ-ċerimonja spiċċat ħesrem bla ma niftakar ħafna x'intqal. Mid-dlama d-dawl u r-raġġi tax-xemx ħasduni. Kulħadd ħassu emozzjonat u għanquni ħafna nies li ħafna minnhom insejt kif u kome kienu parti minn xi kapitlu żgħir jew kbir ta' ħajti. Kollox kien għaddej minni bħal labra rqiqa tgħaddi mill-ġilda mejta ta' subgħajk. Kont għadni ma fhimtx x'ridx, inħanxar b'ikja soffokata xi mkien fejn ma jarani ħadd, jew jekk kellix aptit naqbeż sular ta' ferħ mit-trampolin ta' moħħi vendikattiv. Ħaqqek. Ħaqqek. Xi ħaġa hekk. Ftakart f'kamartek, meta kont inqalleb il-lożor ta' taħt fuq biex titlaq ir-riħa. Biex it-tnejn insew li kien hawn mara oħra minfloki. Ftakart f'ħarstek sigura f'daqqa waħda għax irqadt ma' mara oħra. Ftakart fit-tisbit iffrustrat għax ridt lilha tinkieku mhux lili. Ftakart f'wiċċek kollha ħniena meta ndunajt bil-kazzati kollha li għamilt. Ftakart f'għajnejk kif fl-aħħar mill-aħħar waħħalt kollox fija. U fuq dawk l-erba' tarġiet tal-Knisja ħallejt id-dimonji kollha joħorġu minni, bla ma forsi serraħt fl-aħħar dari. U dik kienet silta minn Lucy Min tal-Għara Calleja. U jista' nistieden biex tiġi hawnhekk? Hello Lara, kif inti? Nilqak, grazzi tal ilqajt l-istedina tagħna. Naddu għal daqsxejn mistoqsijiet bħas soltu. Lara, il-flus jew in-nuqqas tagħhom għandhom preżenza sottili iżda mifruxa sew fir-rumanz. Il-missier bi swaba maħmuġin biż-żejt, ġlieda fuq ix-xirja ta' grossa tabakk, il-kuntrast mal-lussu esaġerat li jgħix fih George, Li bit ta' lira u nofs il-paga ok ma xejn speċjali, iż-żewġ loans li titwikka bihom. Saħansitra il-vjaġġ li jkun se jintemm ħesrem minħabba n-nuqqas ta' mezzi. Kif tgħid Lucy fi tmiem ir-rumanz, is-sodda qatt m'hi ħassiba mifruxa. Ir-rumanz ma jaħbix wisq il-fatt li l-flus jagħmlu l-ħajja ħafna aktar komda, iżda jitfaħirek f'wiċċek b'mod li ma tazzardax tqajjem is-soltu argumenti li l-flus m'humiex kollox u li l-bniedem jista' jgħix tajjeb mingħajrhom. Li l-flus huma neċessarji biex ikollok x'tiekol hija ħaġa ovvja. Li forsi mhux daqstant ovvju, u li jikkonċerna lil Lara, huwa kif il-ġid jaffettwa l-kwalità tal-ħajja. X'inhi l-fehma tiegħek fuq dan? Mela, personalment il-flus naħseb hemm tliet livelli ta' flus. Għandek il-flus li qed tkampa bihom bl-eżatt, għandek flus fejn Qed tgħix ħajja komda imma għad għandek sens ta' realtà u għandek ammont ta' flus li tant għandek li mhux kulħadd però hemm tendenza li tinqata' minn sens ta' realtà. Nemmen Personalment, f'ħajti jħen nixtieq ikolli aktar flus. Preżentament qiegħda li ngħaddi bleżat nħallas il-lom, nħallas il-kontijiet, darba f'sena nsifer li tajjeb. Ma nixtieq ikolli naqra aktar ovvjament tipo. Imma bad personalment ma nixtieqx li ikolli ħafna għalax nemmen li meta jkollok ħafna flus Nemmen li anke mentalment tibda tipperċepixxi li tista' tixtri kollox, li kollox huwa attainable. Nemmen li l-bilanċ huwa importanti li inti l-fatt li ma jkollokx flus għal kollox qed itik ċertu sens ta' apprezzament għal affarijiet li m'intix qed iġġibhom hekk imma qed taħdem għalihom, qed

It-tieni mistoqsija, Lara. Il-kwotidjanità hija qerrieda għal Lucy. Wieħed forsi jista' jassumi anke għal Lara. Il-ħajja ta' kuljum bit-toqol tagħha u bl-obbligi li b'xi mod, kif jgħid l-għerf konvenzjonali, trid tidra. Is-sens ta' maturità bħala proċess li fih il-bniedem jidra jew fi kliem ieħor jissottometti ruħu għar-reġim tal-kwotidjanità huwa wieħed mill-kunċetti ġeneralment aċċettati li r-rumanz iqattaf mit-tbiċċa. Minflok insibu sens ġdid ta' maturità bħala liberazzjoni, fost oħrajn. minn ideat bħal dawn. Tista' telabora ftit fuq dan u tgħidilna kemm kemm dan it-tema u din it-tema hija ċentrali għar-rakkont tar-rumanz? Mela, in-normalità nemmen li personalment nemmen li n-normalità għandha tiġi esperjenza personali, ġifieri n-normalità meta nkunu żgħar inkollu nieħdu l-informazzjoni li jtina ħaddieħor, jew ġenituri, jew ħbieb, jew televixin, jew il-billboards li naraw, jew kollox, u dawn anke jekk ma rridux jinfluwenzawna. Iżda dik il-ħaġa huwa proċess normali, bilfors se jinfluwenzawk, dik il-ħaġa trid taċċettha. Però nemmen li eventwalment meta tikber in-normalità Ħa tiġi iktar xi ħaġa personali għalax inti meta tikber issir taf lilek innifsek aħjar, tinduna x'qed idejqek, x'qed iferrħek, lilek bħala Lara jew lilek bħala Antonella, kulħadd jesperjenza differenti. U nemmen li persuna matura għandha tkun persuna li taċċetta l-limitazzjonijiet tagħha,

U hija karattru li tant tant ma tistħix min-normalità tagħha, mir-realtà tagħha li titrasmettiha. U nemmen li għalhekk ħafna nies irrelataw ma' Lucy għax tant hija onesta u tant hija ma tistħix tipo Ta' xi ħaġa vera stramba, ma tant tajda bla mistħija li ehm, faċli tirrelata. U jien nemmen li jekk tkun onest miegħek innifsek, ehm, in-nies jisibu iktar punt komuni miegħek. Ekku, mela. Lucy u Malta għandhom relazzjoni pjuttost kumplessa. Lucy tħobbha lil Malta, tħobbha minkejja ċ-ċokon tagħha, tħobbha minkejja n-nuqqas ta' maturità tal-pajjiż, u dejjem dejjem wara l-vjaġġi u l-ħarbiet tagħha barra terġa' tispiċċa Malta, b'kuntrast ma' sħabha li jibqgħu Spanja jew Craig li Craig li jispiċċa jżewweġ l-Arġentina. Kemm hemm min l-għaraf f'Lucy f'dan ir-rigward. Mela, eh, ma tantx. Sens, jena eh, sifirt ħafna, pero dejjem kienu esperjenzi short lived l-iktar li li sifirt għat-tul. Kienu darbtej xar il-Marokko, xar il-Kenja li Kienu esperjenzi interessanti ħafna u differenti ħafna. Però f'dawk ir-rakkonti għalkemm hemm ħafna esperjenzi li huma reali u vera, xi naħa twisted imma reali, hemm dik il-, Bħal meta trid tagħmel xi ħaġa u qatt m'għamiltha. Tipo jien wara l-università baqgħet naħdem mal-ewwel u mbagħad tlaqt ninxar rasi mal-ewwel u mbagħad xtrajt post allura isni qatt ma sibt dik il anka hemm biċċa f'Lejluzzi Taħbat, tieħed l-għala, titlaħ mix-xogħol u titlaħ għal sena. Tipo, din kienet xi ħaġa li dejjem xtaqt nagħmel meta kont iżgħar u qatt ma kelli nkazz nagħmilha. Imma mbagħad bdiet ngħid, it's ok, iż-żmien, iż-żmien fejn nagħmel hekk jasal ukoll. Ġifieri, la m'għamiltix dak iż-żmien, sinjal li ma kienx żmienu, imma xi kultant tikteb dak li tixtieq ukoll. Ħalli ma kellekx ċans tagħmlu. Bħala safar nemmen li hija esperjenza importanti għax ittik perspettiva oħra, però nemmen li eventwalment għandek taċċetta l-pajjiżek u nemmen li jekk tkun għext fit-tul biżżejjed ġewwa art twelidek nemmen li biex tkun realistiku miegħek innifsek Eventwalment, anke jekk tiġi ta' 60 sena, nemmen li Malta tbqaw ġo pajjiżek trid tgħix għax pajjiżek huwa parti minnek u nemmen li d-difetti kollu tiegħu trid taċċettah u trid tirrikonoxxih bħala parti minnek. Issa, għidilna ftit dwar l-influenzi fuq Lucy Min meta kont qed tiktbu forsi l-awturi li influenzawk. Isem jiena naqra ħafna kotba jekk tgħid li xi qrajt ma ngħidlek m'għandix idea, imma eh, bħala kittieba lokali naħseb l-ewwel kittieb Kittieba li vera influwenzawni kienu Immanuel Mifsud, kont qrajtu ta' sittax-il sena u ta' sittax-il sena kien qed naqra hekk Punch in the Face għax hija letteratura ħarxa u hija tiddeskrivi realtajiet li inti tgħid

Tani sens ta' influwenza qawwija anke fil-letteratura Maltija. Il-poeżiji ta' Ċalim Grima kienu jistrani ħafna fi żmien li kelli dsatax-il sena, għoxrin sena. Kont naqra lil Ġużè Stagno li wkoll. Hemm dawk il-versi qosra u dawk il-statements qosra u l-istess diretti u forsi ta' Manwel Mifsud fihom naqra iktar ħsieb profond, ta' Spanja fihom iktar affarijiet reali, affarijiet fatti tal-ħajja ta' kuljum li

X'hemm iktar? Imħabba naqra ħafna historical fiction għax fiha ċertu sens ta' realtà u ċertu sens ta' alavolja n-nies għaddew minn ħafna xorta jibqgħu ifittxu l-imħabba, ifittxu l-ħajja u jfittxu li jgħixu prattikament. That's it. Tajjeb. Tajjeb ħafna wasalna fit tmiem din intervista. Grazzi tal ilqajt l-istedina tagħna Lara. Aħna wasalna fit tmiem wiċċ in bwiċċ narakom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor.